Likernôch oardel oere te noarden fan Ljouwert leit it oansjenlike en folkrike doarp Stiens. Wat ik jimme tink te ferheljen is yn de foarige iuw bard. En sûnt dy tiid is Stiens ek al frijwat feroare. Oan 'e Skilwei, yn it earste hûs oan 'e rjochterhân, dêr wenne in skuonmakker dy't fan Pabe Roukes hiet. Yn 'e wanneling neamden se him wol fan Baas Wartelstoat. Syn bynamme hie er krigen omdat er bjustere koart fan 'e holle wie en om alle neatichheden kibbe en raasde. In grut bult ferstân hie er net en hie ek net folle yn 'e wrâld omswalke. By Pabe Roukes wie it wat in nuveraardich spul. Yn it doarp waard rabbe oer in ûnecht bern, in oerwinneling neamden wy dy anno achttjin seisenfyftich, en oer broer en suster dy't grut mei elkoar wiene. En der wie wat heimsinnichs mei in rinkelbel, in sulveren rinkelbel. Wy beharkje it toaniel as der dúdlikheid komt oer hoe't it sit en alle puzelstikjes op har plak falle. Ik nim je mei nei herberch De Valk te Frjentsjer. Sst, wy hearre Jetske, har nift Wytske en boerinne Hiske krekt foardat it riedsel fan de rinkelbel oplost wurdt.
Goeiemiddei mefrou, ik bin Jetske, de faam, dy't earder by Baas Pabe tsjinne, dat is miskien al wol tweintich jier. Tjamke wie noch lyts. En Wouter? Wouter, dat is wol sa'n bêst feint, ik wit net hoe't sa kin, mar ik ha altiten wat mear as gewoan mei him as mei oaren. Der is yn Stiens altiten omraak oer him rabbe. Ik ha nea leauwe wold dat Wouter in soan fan Baas Pabe wie. Heden ja, ik moat jo pop ek ris sjen. Dy hat him nuvere fredich hâlden, tinkt my.
Jetske krige de jonge út de widze, mar it wie krekt as boerinne wat oars waard, doe't se it bern seach. Hja krige dalik dy sulveren rinkelbel beet, dy't it bern om 'e hals hingen hie. Dy beseach se, en doe waard se sa raar dat de froulju net wisten wat se deroan hienen. Hja waard al sa wyt as kalk en koe gjin wurd mear sizze. Wytske it kastleinske skrepte gau om jittik en rûkersguod. Sa krigen se har njonkenlytsen wer wat by it stik. Kastleinske Wytske frege oan de boerinne. Heden boerinne, waarden je dêr samar ynienen mislik? Och, heden, dy rinkelbel, dat is deselde dy'k foar myn Jildertman meitsje litten ha. Syn namme stiet derop en syn bertedatum, santjin JL achtensechstich. Dy hie er om doe't hy wei wurden is, no ja!
Santjin JL achtensechstich. Om't it wiif dêr Bokke en Wytske de rinkelbel fan krigen hiene, Joukjen hiet, hiene se tocht dat it dy namme wol wêze soe dy't op de rinkelbel stie. No lykwol koene se it wol begripe dat dy letters betsjutten: Jildert Lútsens. De boerinne skriemde derfan, sa wie se oerstjoer, mar al njonkenlytsen bekaam se dochs wer wat. In lyts healoere sil der ferrûn wêze ear't Joukjen út de Skoallestege dêr kaam. It wie in bleek, meager minske, wakker sober en earmoedich yn de klean. Wy hearre kastleinske Wytske yn petear mei Joukjen.
Je witte jit wol dat ik ris in sulveren rinkelbel fan jo krigen haw. No ja!
Dêr stiket neat yn, dat moat je net tinke, mar dizze boerinne wol graach witte, as je it sizze kinne, waans at it west hat ear't it jowes wie. Minsken, ik bin in grutte sondaresse. Ik moat jimme myn hiele hert mar iepen lizze, earder ha ik dochs gjin rêst. Myn namme is net Joukjen, mar Doutsen. Doutsen, ik bin Jetske, kinne je my net mear?
De betizing wie kompleet en Joukjen, alias Doutsen, ropt út.
Jetske, bisto dat Jetske? O, hie 'k it witten dat ik jimme hjir fine soe, ik hie net ûnder jimme eagen komme doarst. O, boerinne, ik kin net mear swije. Jetske, ik woe dy ta skande meitsje en do wiest ûnskuldich. Doe't de slachterswein mei dat bern derop ús hûs foarby fleach, wie ik op 'e efterstrjitte. It bern slingere njonken uzes fan de wein ôf. Ik hearde it kriten. Ik ging hinne en naam it op. En doe riisde der ynienen in ûndogens plan by my op. Ik ha Jetske har kiste iepenbrutsen en it bern dêr yn lein. De boerinne wit net hoe't se it hat en se ropt. Och heden minske, wat fertel je my dêr? Dan is Wouter ommers myn soan!
Hoe woe it sa kaam? It wie Stienzer merke. Baas Pabe die in rûntsje oer de merke. Op 'e feartswâl seach er in teekiste dêr't in wyfke by stie te oaljekoekbakken. Dêr bleau baas stean en koft oaljekoeken. Om wat mei it wyfke oan 'e praat te kommen, frege er har wêr't se wenne. It wyfke antwurde.
Oeral en nearne net. Jo moatte witte man, wy wenje yn in skip en reizgje fan it iene plak nei it oare. Jo binne baas skuonmakker, begryp ik. Dan haw ik hjoed jit al in amer fol reinwetter by jimmes helle. Dat oaljekoekswiif hat fan 'e moarn by baas Pabe west. om in amer fol wetter en dy hat dus wakker om har hinne sjoen. Se hat har trekken wiernomd en by de skuonmakker in kiste út it efterhûs helle. En dy kiste behearre oan de faam ta. It wyfke giet fierder.
Wy hellen de kiste stil yn it skip en foere nei de Dokkumer Ie. Dêr makken wy him iepen. En wat fûnen wy dêr yn? In spuonnen doaze mei in lyts bern deryn. Wy seinen, Dat is ien dy't de skuonmakker by de faam hat. Dat kin net misse. Wy hawwe de kiste en de pop, in grouwe jonge, werombrocht nei Pabe en dy. O fij, wat kin it al raar gean mei in minske. Mar it allegearre giet wol knap yn oarder.